Dawk kienu t-tliet filmati ta' Elixir Lagiera, Il-Qazzi ta' Nannu, BXL 2008 u Minsi, u ħa nitkellem dwarhom mil-lat tal-vjaġġ. Hija tema rikorrenti ħafna fil-films li għadna kif rajna kif ukoll fil-kitba ta' Elix. U xtaqt nibda b'din l-istampa. Din hija meħuda mill mit-terz ta' Rider Waite li huwa sett ta' karti ta' tal-logħob tista' tgħidilhom li kien għamilhom għall-ħabta kienu saru għall-ħabta tal-bidu tal tal-20 seklu. U din hija l-ewwel karta tad-dekk tal-Major Arcana. Jibda bi Fool fejn għandek żagħżugħ illi qiegħed fuq it-tarf tal-rdum. Għandu kollox pakkettjat fuq ma' bastun fuq dahru u qed ħa jagħti l-ewwel pass. Tagħtux kas it-terrazz bħala li tara x-xogħol tibigħu dak huma kollha ħmirijiet. Però fil kien hemm il-psikologu Jung li kien studja il iċ-ċiklu ta' dawn il it-terrazz u minnhom kien għaraf li hemm proċess ta' individwa individwazzjoni. Hemm fejn il-bniedem jibda vjaġġ pass wara pass u fit-tmiem ta' dal-vjaġġ jiskopri xi ħaġa minnu. U mbagħad il-vjaġġ jerġa' jibda. U hawnhekk f'din l-ewwel karta li hija l-żero li fih għandek in-numri kollha, għandek sens ta' ġejjieni sabiħ. Qed jieħu pass li ma jafx fih ħajjtu, però huwa pass li qed jaqtgħu mill-ħajja li kellu qabel. Qed jieħdu x'imkien ġdid, x'imkien eċċitanti, x'imkien li ħa joħorġu mill forsi mill-istaġnar li kellu qabel. Dik hija l-karta wiċċha 'l fuq. Il-karta wiċċha 'l isfel bil-magħluq hija kompletament l-oppost, fejn għandek iż-żagħżugħ illi x'aktarx l-ewwel pass li ħa huwa pass ħażin, illi L-affarijiet li qed iġorr miegħu fil-pakkett mhumiex affarijiet li ħa juża biex javvanza imma huma affarijiet li ma jistax jitlaqhom u anki l-kelb. Il-kelb jirrappreżenta d-domestiċità. Hawnhekk qed jifraħ għax ser il-vjaġġ miegħu. Bil-maqlub qisu qed iżommu lura. U hemmhekk hemm tidħol waħda mit-temi li li rajthom huma ħafna evidenti fix-xogħlijiet ta' Eriks, speċjalment meta tqis illi Eriks huwa Malti, qed jitkellem fuq il-Maltin, qed jitkellem fuq Malta li taraw mapper ta' żmien ilu, ta' issa, tagħmilha tridu, dejjem kienet baqgħet, u naħseb ħadimha, Biċċa blata f'nofs deżert ta' baħar. Iċ-ċokon tagħha, iċ-ċokon ġeografiku tagħha, meta naħseb dwaru hija xi ħaġa nqatgħat biża'. Għalkemm ma nidhirx, jiena nħobb niġri, nagħmel long distance u darba ħedt illi għedt ħa nintefa' niġri għal għond it-triq, meta nobżoq pulmun ma nkunx niflaħ niġri iktar u nkun ħa nagħmel art nieqaf. U għamilt qisu tliet sigħat u nofs għat-triq u f'dawn it-tliet sigħat u nofs għamilt tmintax-il mil. U tmintax-il mili ġifieri qsamt Malta minn ponta sa ponta u erġajt lura. U hemmhekk tirrealizza ċ-ċokon. Jien għandi pass ta' xi ħadd ta' disgħin sena b'wheelchair u bastun. Jiġifieri f'temp ridikolu, għamilt tliet sigħat u nofs tara fil jien naf tara Lord of the Rings. Imma f'dak il-ħin jiena qsamt pajjiż sħiħ. Qsamt pajjiżi. Kemm hawn. F'pajjiżi oħra li tista' tagħmilha dik hija umanament possibbli li taqsamhom f'darba f'dak it-tip ta' ħin. U dan it-tip ta' ċokon jidher ukoll ħafna meta tqis il-mentalità. tal-poplu mbagħad. Hawn ħafna jiddeskrivu Malta u l-Maltin bħala skizofreniċi, hemm dik il-mentalità ta' aħna u huma, il-mentalità kolonjali għax dejjem il-Maltin kienu, oppressati jew maħkumin minn xi ħadd ieħor, allura jkun hemm dik il-kriżi tal-identità, aħna aħna imma fil-fatt m'aħniex għax hemm xi ħadd fuqna. Aħna għandna r-riedni f'idejna imma fl-istess ħin le m'għandniex. Però dik din l-attitudni nara iktar tiġi frott tal-ġeografija tal-post, taċ-ċokon. Hemm differenza bejn post u spazju. Inti meta għandek post, għandek il-post fiżiku, għandek il-post li qed tabita inti, jekk għandek kamra, għandek il-ħitan, għandek id-dar tiegħek u mbagħad tmur għax-xogħol u mbagħad tmur tiddeverti, huma kollha postijiet fiżiċi li inti qiegħed fihom. Però mbagħad l-esperjenza tiegħek ta' dawn il-postijiet ħa ssir spazju. Inti l-ewwel darba li tmur post qed tesperjenzah b'mod ġdid, qed tara prattikament l-affarijiet fiżiċi. Meta tmur fih darba, tnejn, tlieta, erbgħa, ħamsa, ħa jibda jkollu sinifikat għalik. U meta għandek, ehm. Ikollok karattru ta' persuna li mhuwiex sedentarju, dan il-post ħa jibda, dan l-ispazju ħa jibda joħonqok u tibda jkollok dik il-ħtieġa li tmur lil hinn. Il-fruntieri tibda tarhom wisq qegħdin mogħlqok u tkun u tibda tfittex il-pontijiet, il-bridges biex inti dan l-ispazju taqsmu tmur xi mkien ieħor. Tibda tivvjaġġa. Ehm. U l-vjaġġ, ehm, jista' jieħu forom differenti. Fil-qalb Sittan Nannu, il-vjaġġ jieħu xejra ta', ehm, vjaġġ fil-passat. Vjaġġ illi Hawnhekk l-ewwel ħaġa li jgħidilna jista' jkun gidba l-vjaġġ. Fil-fatt, il-film huwa narrazzjon, għandek il-karattru li qed jitkellem dwar storja li qallu nagħlluh fuq buż nagħlluh. Għandek narrativa ġo narrativa ġo narrativa. U jista' jkun kienet gidba. Għax fl-aħħar mill-aħħar nannuh kien famuż biex il-verità jġebbidha u jagħmilha tgħodd għalih. Ma nafx rajtuhx il-film ta' Tim Burton Big Fish li jittratta proprju fuq hekk. Għandek it. It-tifel li ma jridx jaċċetta l-fatt li missieru meta kien qed jirrakkuntalu ħajtu kien qed jivvinta, kien qed jigdeb. Pero meta gidbet darba, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, issir narrativa. Meta mbagħad jibda jirrepetiha xi ħaddieħor, u jkun hemm interpretazzjonijiet differenti, issir mit. F'daqqa waħda il-mit imbagħad isir arketip u hemmhekk tibda tidħol il-verità għax minn hemmhekk jibdew joħorġu l-kwalitajiet ta' li jagħmluna esseri umani fl-aħħar mill-aħħar. Għandek fatturi li jidhru mbagħad fil-dak kollu li jsir speċjalment fil-letteratura joħorġu. U dan il-vjaġġ fil-passat, fil-qalbsiet tan-nannu, qed jieħu forma ta' ritratti, għandek qisu slide feature u għandek in-narratur qed jirrakkonta. Dawn, biex inkomplu mat-tema tal-kitba, dawn huma ritratti li ma għandhom x'jaqsmu xejn, sa fejn naf jien, ma' Alex, ma għandhom x'jaqsmu xejn ma' Mark li huwa n-narratur, huma ritratti li Alex sab, li thom interpretazzjoni u li minnha qed jipprova joħroġ tip ta' verità, qed jipprova jmiss ir-ruħ ta' ta' dan il-karattru Malti u minn hemmhekk jipprova joħroġ realtajiet li huma familjari ma' kulħadd jew ma' ħafna min-nies. U dawn huma temi rikorrenti wkoll fil-kitbiet ta' Alex, skolla li f'żewġ isimha. Għajn Ġieħ li hija dwar dan il-kittieb illi imur joqgħod il-Mellieħa għal ċertu żmien biex jikteb dan il-ktieb tiegħu rigward din il din il-gwerra li kienet ġrat. Elix fiha jsemmi l-Mellieħa, jsemmi Għawdex, isemmi affarijiet li huma familjari, però l-istorja kollha fil-verità ma ġratx. Però fl-ispirtu tagħha hija xi ħaġa li tistax tirrelata magħha b'mod daqslikieku kienet ġrajja fattwali. Fil-fatt anki fl-aħħar rumanz tiegħu Street Rejos Are U Velenuzi dik hija waħda mill. mill-premises tiegħu fejn intaleb dal-komplott biex jinqatel minn toff u minn hemmhekk sawwar storja sħiħa, ġrajja sħiħa li għalkemm hija fittisja xorta waħda fiha dik il-verità li nistgħu nirrelataw magħha. Fatt semmejt Ein Wort Jill, hawnhekk hija kwotazzjoni minnha fejn jgħid illi, Jitfgħuni lura fi żmien ieħor dawk ir-ritratti qishom twieqi żgħar li jgħaddu għal dinja oħra li tissejjaħ il-passat. Ninġibed l-iktar lejn l-uċuħ tan-nies li ċċass għalejhom il-ħabs etern ta' ritratt, nipprova nippenetra bla fejda distanzi impenetrabbli li jfirduna. Id-distanzi impenetrabbli, hemmhekk qed jerġa' jisħaq il. il-kunċett tal-vjaġġ u fil-fatt hemm jissemma fl-istorja n-nannu li jkun qiegħed il-port iħares lejn il-bastimenti deħlin hemm dik ix-xenqa li għal dak li hu lil hinn mill-pajjiż u anki fl-aħħar in-nannu, il-bużnannu tan-narratur. X'aktar spiċċa fuq il-bastiment tal-Ammiral Hartley. Qed nerġgħu naraw din il-ħtieġa li minn dan l-ispazju daqshekk ristrett ikun hawn dawn il-karattri li jħossu din il-ħtieġa li joħorġu 'l barra minn dan l-ispazju, li jisfidawh. Hemm ukoll il-fatt li meta għandek l-ispazju qed nitkellmu wkoll dwar is-soċjetà, dwar ċerta riti u ritwali u status quo illi għal karattru li jkun sedentarju dawn l-affarijiet ifittixhom, ikun iridhom, ikun irid dik is-sigurtà li jkun jaf x'inhu ġej, x'se jiġri, x'għandu jagħmel. ikun qed ifittixhom, però xi ħadd li ma jkollux kwiet f'ruħu, f'ġismu, dawn l-affarijiet ikun irid jisfidhom. U proprju b'hekk ikun hemm din ix-xenqa dejjem iktar, iktar, iktar. Irrid nesplora, irrid nivvjaġġa, irrid nara x'hemm u x'm'hemmx. Fil-fatt qed niftakar film ieħor The Truman Show. ta' Peter Weir, fejn għandek dan il-karattru Truman Burbank illi qiegħed jgħix ħajja perfetta. Huwa bniedem sabiħ, Andrew Carey, għandu mara sabiħa, għandu xogħol perfett, għandu l-ġirien, id-dar tiegħu huma kollox spick and span, ma jonqsu xejn. Però xorta waħda iħoss din id-dieqa f'qalbu li jrid imur lil hinn, ikollu jħares lejn il-baħar u jgħid irrid nara x'hemm. Eeh, eventwalment jirrealizza illi l-ħajja tiegħu hija kollha fittizja, illi dan id-dinja tiegħu hija sett kbir ta' film qegħdin jiffilmjawh u huwa reality show. u dik iktar u iktar iġġagħlu jkun irid jitlaq. Però meta taħsibha l-ħaġa tgħid għalfejn irid jitlaq dan? Għandu kollox hemmhekk, kollox perfett, kulħadd qiegħed jammirah għax kien hit enormi. Għalfejn irid jitlaq? Għalfejn mhux kuntent hemmhekk? Ma fl-aħħar joħroġ forsi spiċċa agħar milli kien. Imma din il-kilba li jivvjaġġa kienet qiegħda fih. Hemm fil-qalbsiet ta' Nannu toħroġ ukoll il-fatt kemm din il-, Il-ħtieġa wkoll hija ħtieġa ribelli. Inti, kif semmejt, Ġoxwa qed jirribella kontra s-soċjetà li qiegħda timpriġunah hemmhekk. U fin-narrativa ta' Eriks, ribelljoni toħroġ ħafna fil-karattru tal-bużnannu li kien lagħbi li ġie tmejjel mill. minn dak li kienet taħseb il-mara tiegħu li kienu ta' background differenti u l-mara tiegħu u ġġieled ma' missierha ma' ħadd u ma' kollox. Għandu dak is-sens illi ma jridx jaċċetta l-affarijiet kif inhuma u fil-fatt ġietu tajba u rebaħ flus u rebaħ xi vapproprjetà. U hemmhekk il-karattru jieħu xejra oħra għax ovvjament meta tkun qed tara xi ħaġa, qed tara narrattiva, tkun qed tara storja, moħħok dejjem qiegħed jiġġudika. Inti qed iġġib miegħek l-istorja kollha ta' ħajtek u meta tkun qed tara xi ħaġa tkun qed tiġġudika, qed tevalwa. U jien ħassejtni sa dak il-punt u qed ngħid dal-bniedem vera skifuż. L-għabi ma jimpurtah minn xejn, U ġietu tajba. All right, u hemmhekk tixtiequ li dak li rebaħ jitilfu. Però r-reazzjoni tiegħu kienet li b'dak li rebaħ ipprova jagħmilha tajba, ipprova jgħin lin-nies li kienu jgħixu fit-triq tal-mandraġġ li rebaħ. Ipprova jikkulturhom, xtralhom biljett biex imorru l-opra u jaraw l-għajida. Jiġifieri hemmhekk tidher illi Dan fil, ħa ngħidu hekk, il-ħażen tiegħu kien bniedem ġenwin. Il, il, dil ħass li jilgħab u ma jagħti kas ħadd ma kinitx b'kapriċċ, ma kinitx x'aktarx bi stmerrija jew bi mibegħda lejn ħadd, kienet ġast il-karattru tiegħu. Bniedem li huwa restless minn ġewwa, ma jafx joqgħod kwiet. Fil-fatt mbagħad ġietu ħażina u dan il-bniedem sparixxa. Hawnhekk qed nerġgħu lura għat-tema tan-narrativa, tal-gidba li ssir mit. F'daqqa waħda bdew jarawh kullimkien dan ir-raġel, sar trasvestit, mar mal-Ammiral Hartley, għeżieħ fuq il-vapur, u kien hemm xi erba' ħames teoriji differenti. U hawnhekk il-gidba li bdiet fil-bidu ħadet xejra kompletament differenti fit-tmiem tal-ġrajja. Alright, u din il-ġrajja hija wkoll vjaġġ biex isib u jattwa l-identità tiegħu. Qabel semmejt il-ċerk li huma vjaġġ kontinwu lejn l-iżvilupp ta' identità ta' persuna. U din hija ġrajja simili fejn l-esperjenzi u d-deċiżjonijiet li jieħu persuna, joħodhom konxjament jew le biex jikber, biex ikun differenti, biex isib, biex itappi xi ftit dik il-kilba, l-ħtieġa li għandu li jmur lil hinn, li jmur oltre. Fil-fatt ukoll kienet tema, naħseb it-tema prinċipali tal-ewwel xogħol li ppubblika Alex, Lil Hinn Mill-Jien, fejn għandek familja li l-missier jixtieq jaħseb illi huma ideali, rispettabbli, għandek missier, omm, tifel, tifla, għandek kollox square and fair. Però mbagħad bdew joħorġu il. id-dellijiet ta' din l-istampa daqshekk sabiħa. U hemmhekk reġa' ħareġ dan is-sens ta' ta' ribelljoni lejn l-istatus quo. U pratikament il-novella hija fuq hekk, fuq din ir-ribelljoni u l-vjaġġ personali ta' kull karattru lejn xi ħaġa, tifel lejn l-aċċettazzjoni li hu gay, tifla lejn il-libertà, l-omm lejn il-speċi ta' l-indipendenza mir-raġel tagħha. U kienet tema b'saħħitha ħafna f'dan ix-xogħol. Għall-ewwel kont għamilt għal The American Dream u mbagħad għad ħa nibdel u nagħmilha The Schengen Dream. Iħobbu jgħidu li l-American Dream qiegħda kullimkien barra l-Amerika. Issibha l-Italja, issibha l-Ġappun, però l-Amerika hemm ħafna diżillużi biha forsi fadal Miley Cyrus u Condoleezza Rice li jemmnu fiha. Malta kellna l-verżjoni tagħha tal-American Dream. Kellna x-Schengen Dream meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, f'daqqa waħda l-fruntieri, l-ispazju deher illi ħa jitkisser, li mhux se jibqa' daqshekk ristrett. U l-Mekka saru żewġ postijiet prinċipalment, Brussell u l-Lussemburgu. fejn dawn saru jirrappreżentaw prattikament flus għax in-nies li kienu jmorru jaħdmu fil-Parlament Ewropej kulħadd jgħir għalihom u joffendihom għax għandhom pagi fenomenali. Għandek il-libertà li qed titla' il-pajjiż tiegħek, għandek opportunità. aċċettata biex temigra u biex taħdem, opportunitajiet ġodda, esperjenzi ġodda u x'naf jien. U dawn iż-żewġ pajjiżi saru jirrappreżentaw ħafna din il-pass lil hinn minn Malta. Iktar minn Lussemburgu, iktar kont inħossha li hija Brussell, għax milli jidher Lussemburgu huwa post vera boring biex tgħixu. Fil-fatt ħafna minnhom kienu jmorru lil Lussemburgu mbagħad jispiċċaw jittrasferxxu ruħhom Brussell. U hawnhekk għandna t-tieni filmat, BXL 2008. U minn hawn stess nibdew naraw is-sens ta' vjaġġ. Fil-fatt it-title tal-film huwa number plate prattikament. Għandek diġà hemmhekk illi qed itina hint fuq x'inhi l-ħaġa. Mela hawnhekk hawn xi shots mill-film fejn dawn jikkuntrastaw ħafna u daħlu xewka fil-kunċett tal-vjaġġ. Għandek ħafna perspettivi hawnhekk li ma jwasslu mkien. Għandek l-lines nizlin għal ġo tobba sewda. Għandek triq twila li ma twassal imkien. u din tiġi repetuta diversi drabi u f'dawn ix-xogħols ħafna drabi nkunu qed naraw il-karattru miexi, dan karattru li jekk niftakar sew qatt ma jgħidulu b'ismu huwa karattru anonimu jista' jkun kulħadd jista' ma jkun ħadd u dejjem miexi dan, dejjem miexi qatt ma narawh jasal imkien. Il-case in point meta jitla' fil-karozza. Daħal fil-karozza, qagħad bilqiegħda, imxew biċċa u daqshekk. Qed jistenna f'kantuniera u ħadd ma jiġi. Qiegħed miexi fil-bosk, somma tal-bosk ma ħallu għal wara. Imma ilu kollu miexi, miexi, miexi u qatt ma jasal imkien. Prattikament ħajtu hija sensiela ta' non sequiturs. Għandek minn hawn sehem u daqshekk, ma jfisser xejn. It-triq fiha nfisha għandha għandha xejra mitoloġika meta tqis, nerġa' mmur lura għal, għall-American Dream għandhom dal-kunċett tal-highway fejn din tieħdok lil hinn mill-post tiegħek. Għandek l-interstates li huma t-toroq tal-istat tiegħek, però mbagħad il-highway li toħorġok 'il barra, li ttik il-libertà. Għandek Easy Rider, titlaq fuq mutur u għandek id-din qudiemek. Però hawnhekk it-toroq ma jwasslu mkien, għandek qisu labirint illi ddur, iddur, iddur ma tasal imkien. Il-vjaġġ ta' dal-bniedem huwa prattikament inutli. U wkoll, jekk tiftakru, hemm xott, għandek il-Katidral, il-kamera nieżla, nieżla, nieżla, nieżla, nieżla l-ħin twil u fl-aħħar issib lilu. Eeh, qisek għandek, qed titfa' xi ħaġa minn fuq, għandek dak iż-żagħżugħ fil-kard. Qed jagħmel l-ewwel pass fuq l-irdum, nieżel, nieżel, nieżel, nieżel, nieżel, u terġa' ssib dan ir-raġel statiku qiegħed hemmhekk, il-vjaġġatur li huwa mwaħħal. Mentri jekk anke jekk tqis l-arkitettura tal-Katidrali kienet magħmula b'ċertu mod biex ħarset tixbdek minn isfel għal fuq, għal Alla, għas-sema. Dan bil-maqlub. Is-sema għal isfel. U x-xott jispiċċa hemm. U anke fil-bidu nett, jekk tiftakru, l-ewwel shots li hemm huwa tar-reklam. Għandek dawk il-panels iduru, iduru, iduru, għandek reklam differenti, però qed iduru fil-vojt. M'hemmx, m'hemmx moviment. Hemm il-moviment, però m'hemmx moviment 'il quddiem. Għandek xi ħaġa ripetittiva, dejjem għaddejja. Jikkuntrastaw ma' dawk ix-xots, xots wiesgħa però klawstrofobiċi, u jikkumplimentawhom ukoll, huma dawn ix, ija, huma dawn ix-xots ta' ta' dal-karattru. Hawn il-shots ta' fuq, pereżempju, qiegħed kważi qisu sardina ġo landa, għandu l-kamra qiegħda magħluqa fuqu, għandu l-imbarazz miegħu, qisu qiegħed ġo gaġġa, għandek għandek dawk shots dejjem qiegħed again qed tarah qisu qiegħed maqful xi mkien wara l-gradinji, wara il-. wara s-siġar huwa bniedem illi avojat jimxi xorta waħda qiegħed qiegħed ħabsi xi mkien ma irid joħroġ forsi ma jafx kif imma ma jistax Fil-fatt, ironika ħafna wkoll il-fatt li f'mument minnhom jgħid li l-ewwel ħaġa li jagħmel imur fuq l-internet u jiċċekkja l-websajts Maltin. Issa jekk hemm xi ħaġa li l-fruntieri tal-ispazju tad-dinja wessgħathom huwa l-internet. Dan, xorta waħda, dawk il-fruntieri Reġa' ċekkinhom u qed juża l-internet biex imur lura Malta. Hawnhekk, jiġifieri, l-istat ta' gżira ċkejkna huwa sar stat psikoloġiku, mhijiex kwistjoni ta' ġeografija iżjed, mhux kwistjoni ta' fejn qiegħed. Qisu Avolja telaq mill-gżira, il-gżira tiġorra miegħu kull fejn imur, sar hu l-gżira, l-għeluq u l-inkapaċità li jimxi 'l quddiem qed iġorrha kullimkien miegħu. Fil-fatt, ironikament, għall-ewwel li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u bdew tilgħin il-Maltin Brussell u Lussemburgu, Kien hemm qisu l-ewwel boom ta' blogs. F'fehma ta' l-bidu kien hemm letteralment tużżana blogs Maltin, tgħoddhom fuq id waħda u forsi jibqgħalek iż-żejda wkoll. Però kien hemm ħafna minnhom ta' emigrati, kien hemm pereżempju ta' Sandro Zerafa, ta' Jacques Zammit, ta' Toni Sant, ta' Pierre Mejla dawn kienu kollha Maltin li li emigraw pero' xorta waħda ħassew din il-ħtieġa illi iżommu kuntatt mal-Maltin. U niftakar ukoll illi kien hemm din iċ-ċerta insistenza illi jiktbu bil-Malti. Kellhom din eh. Din ir-rieda kemm hu dan il-bżonn li jkun bil-Malti. Niftakar għaddejjin diskussjonijiet għax xi ħadd kellu blog bl-Ingliż pereżempju mbagħad beda ieħor bil-Malti, right? U din li kienu qed jippruvaw isibu termini bil-Malti għal affarijiet ta' internet, pereżempju, Kien hemm Twani Cassar qal il-ħolqa il-link f'affarijiet kif ħa tispell li blog jekk hux ġ waħda jew tnejn x'tgħidilhom min jibblogja jekk humiex bloggisti bloggerja bloggajra kien ikun hemm diskussjonijiet sħaħ fuq dawn u kienu affarijiet illi ġej minn nies li inqatgħu minn Malta però xorta waħda kienu qed iħossu dik il-ħtieġa li naħseb kienet lil hinn min-nostalġija tmur lil xi ħaġa iktar lejn Malta, lejn il-pajjiż. Mhux qed ngħid li dan in-nies huma riflessjoni ta' dal-karattru imma kien hemm din iċ-ċerta, ħtieġa li żżomm kuntatt mal-għeruq, il-fruntieri avolja fetħuhom xorta waħda riedu jżommu dan ċertu kuntatt magħhom. Ħaġa oħra li kellha tiddejjqu dan il-karattru hija l-fatt li kien anonimu. Malta billi hija gżira żgħira, kulħadd qiegħed fil-but ta' kulħadd. Fil-fatt, I mean, jinġieli nħossni stramb ħafna pereżempju, jitla' xi ħadd fuq Facebook, nara l-profile tiegħu u ma narax mutual friends. Għax kultant taħsad li ngħidu kif jista' jkun li għandek popolazzjoni inqas minn nofs miljun u mbagħad ukoll tiġri bil-maqlub tkun qed tissindika għal xi ħadd fuq Facebook għax xi ħadd qalek xi ħaġa fuqu, tmur biex tgħaddi siegħa żmien bieda u mbagħad tara ten mutual friends u tgħid sejħ oops, għamilt mejl lil dan il-bniedem u ngħanna għalik. Però dal-karattru dik dejqtu ħafna, l-anonimità. Jiġifieri ħass il-ħtieġa li jitlaq mill-pajjiż, però xorta waħda il għandu dik il ħa ngħidulek ħtieġa sedentarja fih. Ma jafx x'inhu l-iskop ta' dan il-vjaġġ tiegħu, forsi ma kienx jaf għal xiex inhu dieħel eżattament. Fil-fatt imbagħad jiġri xi ħaġa fuq it-tren meta jkun sejjer lejn il. lejn il-bosk. Fil-xena fuq it-tren ikun qiegħed bilqiegħda, qiegħed iħares lejn it-tieqa u hemm voice over għaddej tal-ħsibijiet tiegħu. Iktar ma jgħaddi ż-żmien, il-ħsejjes tal-ferrovija iktar jiżdiedu, sakemm lejn l-aħħar qas tinduna x'inhu jgħid, ma tkunx qed tifhem. Għandek il fejn l-individwa jibda jibda jifframmenta ruħu jew jiddiżintegra naqra naqra. Għandek il-ħsieb tiegħu li m'għadux daqshekk b'saħħtu. Din tidher ukoll fil-slajd ta' fuq, ma nafx kemm tidher minn hemmhekk.

Xorts li nkanġi ġo l-ieħor u dawn id-dissolves, dik hija l-ewwel waħda li naraw f'BXL 2008, il-bqija dejjem carbs kienu minn xena għall-oħra. Hemmhekk naraw l-ewwel dissolve u jkompli jisħaq il-fatt li hawn l-individwu qiegħed jifframmenta ruħu, qiegħed jiddisintegra. Fatt hawn dan ix-xott ukoll huwa miexi fuq il. fuq il-xatt tax-xmara u huwa rifless hemmhekk, rifless li huwa mżelleġ, jagħmilna xoqq hawnhekk ukoll fejn il-fattizzi tiegħu qegħdin jisparixxu nara nara. Hemmhekk il-vjaġġatur qed jitlef jitlef l-iskop, qed jaqta' qalbu, qed qed iħossu inutli dak li qed jagħmel, dak li qed jgħix. Hemm hemm ukoll fil-xena tal-forza kuntrast qawwi Fil-ħoss, meta konna qegħdin Brussell, kien hemm il-ħin kollu ħsejjes għaddejjin, ċekċik u trasport u nies jitkellmu. Hawnhekk fil-foresta, imbagħad bil-maqlub, kwiet, kważi estrem, xi għasafar, U u ħaġa li ridt ukoll dak ngħid, meta kien dieħel fil-foresta kellu kellu bastun f'idu u kellu basket. Qed nerġgħu lura għal għat-third part tal-food fejn kellu l-bastun u l-basket. Hawnhekk il-vjaġġ tiegħu ħa dimensjoni oħra. Hawnhekk mar fil-foresta, mar f'dinja separata, qiegħed l-ispiritwalità tal-vjaġġ hawnhekk qed tiġi highlighted iktar. Sabiex fl-aħħar isib il-famuż ajruplan li. Forsi huwa parodija ta' l-ajruplan li ġabu Brussell. Hemm għandek ajruplan ma jaħdimx. Ħadem l-ajruplan li ġabu Brussell? Tah dak li kien qiegħed iwegħdu il-ħolma ta' Schengen attwat ruħha? Xtara l-biljett lura għal Malta, qal fuq il-kliem. Meta kien qiegħed jitkellem fuq it-telefon. Jiġifieri dan il-Kartru forsi ħass il-ħtieġa illi jser il-fruntieri tal-gżira, però fl-aħħar mill-aħħar il-spazju enormi li mexa fih qed jibilgħu ftit ftit. Fil-fatt lejn l-aħħar nerġgħu naraw l-istess xogħol ta' xogħol mhux qiegħed fil-qiegħda. Hu kien qiegħed bejn is-siġar kien sejr l-hemm. Prattikament il-ħajja Il-foresta belatu hemmhekk. Il-wegħda li forsi ħass jew sema' li Brussell, il-Lussemburgu, li titlaq minn Malta, li temigra l-vjaġġ ħa jrendilu xi ħaġa lura, f'dan il-każ jidher li kien diżappunt kbir. U bħala karattru dan huwa huwa anti-eroic. Għandek il il-karattru illi qiegħed jitlaq mill mid-dinja tiegħu, qiegħed imur f'post saljen u s-soltu dan il l-eroj jiġi lura u jkollu xi ħaġa x'jagħti lil lil pajjiżu jew għerf jew teżor jew tkun li tkun, però ikollu xi ħaġa x'jrendi lura minn din l-esperjenza. F'dan il-każ ma tantx jidher li kien hemm xi affarijiet li seta' jrendi. Din l-istorja Alex kompliha bis-sriep saru-velenużi fejn il-karattru prinċipali ġie lura Malta minn Brussell. Hawnhekk tfajt kard oħra mid-deck ta' Rider Waite. Din hija l-aħħar kard ta' Major Arcana. Jiġifieri dan jibda bil-Fool, għandek tħodd x'esħiħ, għandek il-karti kollha u tispiċċa b'din. Din hawnhekk jekk taraw l-istampa hija armonjuża ħafna. Għandek figura ċentrali, għandek erba' figuri oħra madwarha, simboli tal-evanġelisti, u qiegħda tidher il-distanz tagħha qisha bħal tal-irxoxt li għandek rebħa, għandek xi ħaġa li ħadt ir-riżultat tagħha, xi ħaġa fil-firi, xi ħaġa li tħossok aħjar wara li tkun għamiltha. Dik meta tħares 'il fuq. Meta tħares bil-maqlub hija storja differenti. Hemmhekk ifisser illi l-individwu imwaħħal f'ċirku vizzjuż. Din għalkemm hija l-aħħar karta, dik tfisser ukoll il-bidu taċ-ċiklu li jmiss. Terġa' tibda bil-full u terġa' tagħmel il-proċess kollu mill-bidu. Però. bl-esperjenza u bl-għarfien ta' dak kollu li tkun għaddejt minnu qabel. Hawnhekk le. Hawnhekk inti ma tarafx dak li tkun ħadt. Hawnhekk forsi tibqa' fuq lat materjali. Allura teħel f'ċirku li ma jwasslek imkien. bħal pellets ta' reklam iduru, jduru, jduru, bħal karattru miexi ma jasal imkien, m'hekk qisu weħel f'loop. U kull fejn imur dejjem qed isib ħajt ma' wiċċu. Fil-fatt dak li ġara lill-karattru ta' Srip Sarope Lenuzi fejn ġie lura minn Brussell, però ma kellu, Xejn x'joffri dun, qatt ġie lura u kull ħaseb li ħa jsib l-affarijiet differenti. Fil-fatt kienu differenti, però kienu għall-agħar li ħaseb hu. Ipprova jerġa' mat-tfajla li kellu. Sheikh kellu tifel, kellu bibi ġdid, però xorta weħel. U fil-fatt il-rumanz jintemm bil-karattru fuq vjaġġ ieħor. Il-miġja lura lejn pajjiżu ma ħadmitx. Kellu bżonn li jivvjaġġa, il-ħajja sedentarja. Ħajja sedentarja f'dan il-każ kienet qed taħdem kontrih, kienet iktar qiegħda tkissru milli milli tgħinu. U infatti jieħu t-tifel tiegħu u u jibdew vjaġġ ieħor. Minsi, Minsi jittratta tip ta' vjaġġ ieħor li huwa iktar espliċitu fl-interjorità tiegħu bħala vjaġġ. Il-kelma stess, minsi, hija kelma kerha ħafna għax tgħid xi ħadd miet, għandek Għalik il-memorji tiegħu dik il-kbira għandek xi ħaġa xi żżommu ħaj fil-ċirku ta' ħbieb ta' familjari tiegħu ma xi ħadd minsi hija qisu ġiet ikkanċellata l-eżistenza kompletament. Fil-fatt il-filmat kollu għandu għandu atmosfera eleġijaka ħafna ta' ta' xi ħaġa li xi ħaġa kif taqbad xi ħaġa li ddum, li xi ħaġa li qiegħda hemm, qiegħda fuqek, ma tistax taħrab minnha, però dejjem qed issegwik, qisu qisu dell ikrah li ddur fejn iddur dejjem ħa ssibu mwaħħal miegħek. U wkoll huwa l-iktar wieħed li huwa espliċitu fil fejn qed jittratta l-aspett mitoloġiku tal-vjaġġ għax narrativa bħala plot hija niexifa ħafna, jkollok tiddeskrivi x'ġara. ma tantx hemm x'tgħid, għandek karattru, sab ruħu xi mkien, imur xi mkien ieħor, joqgħod idur, jiltaqa' ma' nies, m'għandekx dik m'għandekx plot b'saħħtu. Però għal xi raġuni dal filmat fakkarni ħafna f'dan il-film Solaris ta' Tarkovsky. U waħda mill-affarijiet li jintqalu f'dan il-film, ovvjament is-subtitle ma nafx, insomma jekk nafdaw is-subtitles, We don't need other worlds, we need mirrors. U hawnhekk, kif għedt, il-vjaġġ qed jieħu xejra ħafna iktar interjuri fejn, Għandek individwu li qiegħed fi vjaġġ però huwa vjaġġ lejh innifsu. Hawnhekk ma ma jistax jaħrab, inti għandek. xi ħaġa ċantiqa fik, għandek problema, tmur fejn tmur, di ħa toħodha miegħek. Għandek il-kontradizzjoni ta' naraw fil-film ta' Hitchcock North by Northwest fejn għandek ix-xena ta' Cary Grant qed jaħrab fil-beraħ, però beraħ hemm m'hemm xejn u ma jista' jmur imkien. Avolja huwa kullimkien vojt, m'għandux fejn imur, qed iħossu priġunier fil-beraħ. Għandek dik il, dak il-kuntrast. Fil-Kmilzi wkoll jħarġu ħafna ħafna il-temi rikorrenti ta' fil-filmati ta' Alex. Fil-fatt, ix-xots, għandek il-perspettiva li jieħu Hemm fil-fond tal-iskrin għandek il-karattru li dejjem miexi, karattru li għandek ix-shots maħudin minn wara l-friegħi, it-tieqa li rajna fil-qalsiet tan-naqnu. Hawnhekk fejn hemm l-arkati. Ma nafx dehritx ċara. Fuq hemm il-karattru l-vjaġġatur u taħt hemm il-karattru ta' Alex li għandek l-iskrin maqsum min-nofs u għandek żewġ figuri jirriflettu xulxin li hija simili tal. ta' BXL 2008 fejn għandek il-karattru miexi fuq ix-xatt u r-riflessjoni tiegħu taħtu. U hawnhekk il-qxti, l-xena tal-foresta hija verżjoni żdinga ta' BXL 2008 wkoll ix-xena tal-ajruplan lejn l-aħħar. Hawnhekk ukoll nilqgħu xi ħaġa li rajniha qabel fil dak il-karattru bil-bagalja. Għandek il-karattru bil-kussell għaddej bil-bagalja. Għandek il-fool fit-terz bil-bagalja. Ġifieri hawnhekk qed kompli jisħaq it-tema tal-vjaġġatur. Però hawnhekk l-ambjent huwa importanti ħafna ħafna ħafna. Huwa ambjent stingat, huwa kompletament splodut fejn qiegħed jiffilmja, li jirrifletti ħafna l-interjorità tal-karattru. Hawnhekk mhux qed naraw karattru li qiegħed f'ambjent normali u mhux qed jaħdem, hawn il-landscape huwa espliċitu ħafna. u anki l-kwalità tal-istampa, għandek il-kuluri kważi jridu l-kuntrast tagħhom irid jifqa' l-istampa fejn ir-realtà saret iperreali kważi fejn għandek xi ħaġa familjari però xorta waħda tistona. U infatti fakkritni wkoll fil. F'novella oħra tiegħu f'Art il-Waqfien għandek dan il-karattru li qiegħed jgħix f'ambjent fejn kollox huwa wieqaf, ambjent surreali, b'xejriet apokalittiċi forsi, imma l-iktar surreali fejn kollox huwa wieqaf u l-unika ħaġa, bażikament l-unika ħaġa ħajja li hemm iddur fih. Hawnhekk il-karattru ta' Charlie prattikament qiegħed jagħti espressjoni viżiva tal-frontieri. Hemmhekk qisu ħareġ, qisu għadu kif qasam fruntiera li waqgħet wara. Qisu qasam bridge, bl-Ingliż jgħidu burn your bridges. U hawnhekk hekk qisu għamel għandu b'Alla ġebel u rajh, sa fejn nafu u milli nistgħu naraw m'hemm xejn wara dak il-Musa ġebel u just sab ruħu hemmhekk u minn hemmhekk ħa jibda l-vjaġġ. Però f'dan il-vjaġġ il-vjaġġatur għandu gwidi jisom jiltaqa' ma' ma' dak il-bniedem li huwa interpretat minn Alex qisu sid il-kera, qisu għandu ċertu awtorità u ċertu Proprjetà wkoll hemmhekk għax qisu tiegħu ħdejh u ħdejh ċavetta. Ċavetta li ma nafx għal xiex intużat forsi biex jitlaħ il-bagalja. Imma ma l-bibien kienu kollha miftuħin diġà u ma rajnejh ma rajnejhx jużat iċ-ċavetta. Hemm infatti mbagħad meta jiltaqa' mal-karattru l-ieħor li prattikament hawnhekk il-ċali qisu relay race, kulħadd jgħaddih wieħed lill-ieħor. Alex, Għaddi lil dan, dan mhux ħadd jgħaddih lill-karattri l-oħrajn, l-karattri l-oħrajn. Meta jiltaqa' miegħu dan, Charlie Billy għandu ħafna fil-bagalja, għandu karta li tista' tkun mappa li ma naħsibx iktar għandi ħadt l-impressjoni li hija xi ittra, xi indirizz. U qed jistaqsi lil. li dal-karattru hemm informazzjoni dwarha u dal-karattru qed jiggwidana dik din is-sens ta' qisu vjaġġ dantesk fejn għandek dan il-bniedem li huwa miexi f'dan l-ambjent li huwa ostili u mhux ostili imma huwa ambjent stramb, huwa ambjent foreign ħafna għalih. u qed jipprova jifhem x'hemm madwaru, x'inhu jiġri. Però qisu l-ambjent imbagħad jibda jirbaħ. Hemm xena fejn. Kartu ta' xagħar li jibda jiġri ma' kull imkien. Qed jidħol minn bibien, joħroġ minn oħra, minn twieqi, idur u again hawnhekk hawn il-karattru li huwa magħluq, huwa ssikkat, huwa mitluf fil-vjaġġ tiegħu stess. M'għandux idea x'inhu jiġri, m'għandux idea fejn qed imur, qed iħossu ppanikjat u qed idur, idur, idur, idur fil-vojt. U fil-fatt fakkirtni f'din il. F'dan il-Kunsill ta' Esher fejn għandek il-karattri li jduru 'l hemm u 'l hawn però fl-aħħar mill-aħħar ma qed jaslu mkien. U wkoll il-minsi l-istampa tiegħu fil-fatt ukoll għalhekk ftakart f'Solaris tani l-impressjoni ta' xi ħadd li huwa priġunier ta' memorja jew ta' avveniment li ġara f'ħajtu u ma jistax jifhem. U dan huwa vjaġġ biex proprjament jipprova jifhem. Ma naħsibx li l-karattru kien konxju minn dak li qed jiġri, ma kienx jaf ħa nibda dan il-vjaġġ biex nipprova nifhem minn xiex jien għaddej. Saru f'din is-sitwazzjoni u miexi distintivament, però il-fatt illi għandek ħafna bibien, ħafna twieqi msakkrin ma jwasslu mkien, għandek dal-feeling illi huwa priġunier ta' emozzjoni ta' ġo fih stess, anki meta tqis il-karattri huma kollha sa ċertu punt riflessjoni tiegħu, apparti wieħed huma kollha libsin l-iswed. U ħafna drabi naraw ix-shots fejn qegħdin jew jirriflettu l-xulxin qisu ġomera jew inkella ikollok close up shot u mbagħad figura ċkejkna miexja qisu din ġiet assorbita mill-karattru l-ieħor. Qishom kollha verżjonijiet tal-istess persuna jew forsi emozzjonijiet ġo din il-persuna li għadha ma għarfitx x'inhuma. U hekk niltaqa' ma' dal żewġ karattri wkoll. Dan huwa l-unika karattru li mhuwiex liebes l-iswed u bil-Malti jiffrikjani għal hekk karattru għax l-ewwel għandu ħarsa intensa ħafna u u qisu qiegħed hemm għassa qisu l-uniku wieħed li jaf verament x'inhu qed jgħid. u kull meta jiltaqa' miegħu l-vjaġġatur dejjem qed iħares lejh b'dik iċ-ċerta dak iċ-ċerta għarfien ta' x'inhu jiġri, jew għall-inqas jekk ma jafx x'inhu jiġri jaf min hu dan il-vjaġġatur, jaf eżattament min hu, jew inkella x'jirrappreżenta. Il. Il-mara, min-naħa l-oħra, tipprovdi kuntrast qawwi lejn ix-xejra li ħadt filmat s'issa. Hija gstuża, hija ferħija, qiegħda tidħaq u qed tagħmel xi ħaġa. S'issa l-karattri li ltqajna magħhom hawnhekk jew qed jistrieħu ma' mħarblu jew mixjin fil-vojt, di kienet qed tagħmel xi ħaġa. Hemm x'jirrappreżentaw dawn iż-żewġ karattri m'għandix idea u naħseb lanqas huwa lok illi tkun taf eżattament x'jirrappreżentaw għax b'dak il-mod tkun qiegħed tirrestrinġihom. U meta għandek karattri li qed jippuntaw daqshekk lejn arketip, lejn xi ħaġa mitoloġika, jekk ittihom sinifikat, ittihom formula, dan ifisser hekk. Jekk toqtolhom. Fil-fatt naħseb l-iktar ħaġa importanti fihom dawn il-karattri hija l-emozzjoni li qed iġibu magħhom u r-reazzjoni tal-karattru ta' Charlie lejhom. Għandu ħafna espressjonijiet fihom il-vjaġġatur li qiegħed qed jinħasad, jiltaqa' ma' xi ħadd u qed jinħasad. Xi kultant jinħasad b'mod mhux int min int imma ara minn hawn x'int tagħmel hawn. Però f'dan il-każ qisu nħasad b'mod negattiv. Fil-fatt, meta jiltaqa' magħhom l-ewwel darba, jaqbad idawwar denbu u jitlaq 'il barra. U mbagħad hawn din is-sekwenza li naħseb tipprovdi xi ftit taħjil ta' x'inhu jiġri. Hawnhekk għandna xott lejn dan il-bieb li għandu żewġ seratizzi mal-ġenb li jiena fakkruni ħafna f'tempju, xi ħaġa li hija sagra, dik xi ħaġa li tmur lil hinn mill-fiżiċità tagħha. U fil-fatt din is-sekwenza tkompli mbagħad, l-ewwel għandek ix-xott wieqaf fuq, mbagħad jiżżumja 'l quddiem, mbagħad għandek dissolve għal kamra oħra bla saqaf u għandek ix-xott nieżel. niżel 'l isfel. Jiffoka fuq togħba u jibda xott ieħor jerġa' minn fuq f'post differenti u jerġa' jinżel 'l isfel. Mbagħad hemm xott fuq bieb b'katina. U eżatt wara x-xott bil-bieb b'katina naraw il-karattru tal-mara qiegħed jitfa' it-talb ġo banju. Eeh kif ħadt tajjeb din għandek hawnhekk qed jirap qed jurina li fil-fatt dan il-karattru huwa miet, huwa mejjet u forsi laqqas biss jaf li huwa mejjet. Ehm il-fatt li qed titfa' t-trab bil-pala ġo ġo ġol-banju tfakkarna ħafna f'xi ħadd qiegħed jimla qabar. il-banju qisu debut, jiġifieri jista' jkun li l-karattru tal-vjaġġatur veċa li kkommetta suwiċidju, pereżempju, u qiegħed f'dan il-vjaġġ biex jagħraf eżattament x'għamel u jipprova jaċċetta l-kundizzjoni l-ġdida tiegħu u u minn hemmhekk ikun jista' ma nafx x'jista' jiġi wara vjaġġ bħal dan, jibda jsib serħan, jibda vjaġġ ieħor. Ehm, ma nafx. Ehm, fil-fatt, Milsi mbagħad jispiċċa b'din ix-xena fejn għandek il-karattru qiegħed barra, qiegħed bilqiegħda, jidher eżawst, jidher li qata' qalbu, u toħroġ, ehm, Torres Elina l-karattru tal-mara u tistiednu biex imur ġewwa magħha. Again, li bħal karattri bħal figuri tal-mara u tar-raġel tal-gwidi tissuġġerixxi ċertu affarijiet pero ma tippinpointja l-ebda waħda fuq l-oħrajn. X'ġara hemmhekk? Daħal u sar parti minnhom? Daħal u kien bidu ta' vjaġġ ieħor? Daħal u reġa' beda mill-, ħa jerġa' jibda mill-bidu għax m'aċċettax jew ma nafx x'ġara? Dawn huma kollha possibiltajiet illi matul imsi huma ħtintjati però kif għedt qatt ma jkun hemm dik il xi ħaġa li tgħidlek eħe hekk ġara u teskludi l-affarijiet l-oħra qabel ta' qabel. Qatt dak kien tmiem fil-verità il-proċess il-vjaġġ qatt ma jispiċċa sakemm. individwu ma jiddeċidix li jitfa' l-ankri u li li jagħlaq għajnejh u ma jħares lejn imkien iktar, il-vjaġġ ħa jibqa' għaddej. Mhux qed ngħid hekk biex niġġudika, hawn nies li jħossu din il-ħtieġa li jridu jaqsmu l-fruntieri, li jridu jirribellaw, li jridu. jisfidaw is-soċjetà, mentri hawn nies illi dawn l-affarijiet ma jriduhomx u għandhom kull dritt. Il-problema hija li kif ikun hawn ħafna minn dawn in-nies imbagħad is-soċjetà ssir sterili għax imbagħad m'hemm xejn illi jinċita, m'hemm xejn illi jniggess lil dan l-istatus quo allura. Jekk m'għandek xejn kontra xiex tiġġieled, inti ma tistax tikber. Inti jekk kollox għaddej lisċ, l-affarijiet jimmuffaw. Irid ikun hemm moviment il-ħin kollu. Fil-fatt, jekk irridu naraw dawn iż-żewġ, nieħdu dawn iż-żewġ lati mill-lenti ta' dawk il-filmati li rajna, hemm għalhekk tagħna għandna dak il-vjaġġ fil-passat li l-istorja ntqalet, repetit ruħha, Min jaf x'qal in-nannu lin-neputi, min jaf in-neputi x'qed jivvinta u min jaf il-verità x'ġara. Jiġifieri għandek il-vjaġġ kontinwu tal-mit, tal-istorja, tan-narrattiva baqgħet għaddejja. F'BXL 2008 għandek in-narratur, il-karattru mhux in-narratur, jew il-vjaġġatur illi weħel qiegħed f'loop. Hemm li donnu ma jistax joħroġ minnha u dik kienet il qisu il-qofol tagħha li l-għanwien inqabad fiha. U u f'Minsk fejn għandek il-vjaġġatur li qed jipprova ifittex isib lilu nnifsu forsi, it-titlu Minsk jirreferi għalih stess, nesa lilu nnifsu, nesa minnu u kienet il-vjaġġ lejn l-identità tiegħu.